हीरो मंगला हाँ मुखिया जी प्रणाम अरे देखै छियो पीरा धोती सब रो की बात छियै रौ मुखिया जी बिहार के लिए हन अरे बियाह केली तू हाँ देखे नहीं तू छियै तऽ हमरा कहबो नहि केलऽ जे हम विवाह करै छी मुखिया जी कम से कम तऽ हमरो कहितऽ हमहूँ बराती जैतौ रह अहाँ घर पर गेल छलहुँ मुखिया जी लेकिन अहाँ मिललहुँ नहीं आ बुझते छी हमरा से गरुआ छी तकर बाद टाइम नहीं मिले मुखिया जी जे अहाँ से मिले अच्छा अच्छा छोड़ कोनो बात नहीं कनिया केहन छौ चलू ने मुखिया जी घर पर चाहिए पी ले कनियो के देख ली तब तोहर इच्छा छौ तो चल देखे ली छी तेरा कनिया की हाँ चल मुखिया जी, चल ये सुनै छी कतऽ छी आउ हमरा
मुखिया जी एलखिन हन गोर लगियो मुखिया जी
अरे मंगला कन्या तो बड़ नीक छौ रौ हैं अहार के आशीर्वाद छै मुखिया जी अरे कपड़ जाए पहले जे कहता तो कन्या लेल कुछ मुंह देखने तो लेतिए ना हम मुखिया जी केवल अहाँ आशीर्वाद दियौ अरे हमर आशीर्वाद तऽ छौहे तोरा पर आ कन्या पर एगो चीज कर तू हाँ सर ई तू ले आ बीसो बाबू दोकान चलि जाओ ठीक छै जी
आ एगो नाकमे का बढ़िआँ नथिया लऽ ले आ पाइ जे कमतै तऽ हमर नाम तू कहि दिहे जी हैं? चलि जो ठीक छै मुखिया जी ठीक छै कनियाँके तऽ हम किछु देबै ने हाँ हाँ ठीक छै मुखिया जी हम आबै छी तू जल्दी जो आ जल्दी चलि आबी

आ एहि छोड़ा सन अहाँके विवाह कऽ देलक हैं ओ आन्हर तान्हर छै की अइ? हैं नहीं से बात नहीं है अब कपार में जेहा लिखल रहते सेहा नहीं हेतै अरे कपारमे एहन लिखल रहतै जे जेहन लिखल रहतै तकरेसँ लोक कऽ लेतै अइ देखै छी चोराके केहन लगै छै चेहरा हैं अरे अहाँके तऽ हमरा आओर सन हेबाक चाही लड़का हैं आ ई छोड़ा सन अहाँके बाबूजी विवाह कऽ देलक हमरा ई नहि बुझाइए जे अहाँ ओहि लड़का देख कऽ खुश है अहाँके बहुत तकलीफ है अब खुश तऽ नहि छियै अब जे भेलै से हेबे करलै ने कथी करियै इहो कोनो एहनाइ होइ छै आँय ठीक छै एगो चीज करू रहू ओहिए छोड़ा सङ्गे ठीक छै लेकिन हम जे जे कही से से करैत रहू कोनो चीजके दिक्कत नहि रहऽ देब हम अहाँ कथी करबै अरे से नहि बुझै छियै हैं कथी कहबै तब ने बुझबै अतेक हम हैंडसम छियै हम्म, गाँवके मुखिया छियै हमरा लगन सब कुछ छै बहुत प्रॉपर्टी छै अहाँके कोनो चीजके हम दिक्कत नहि हुअ देब कनी खाली हमर गप तऽ करै छी।
कथी गप करू से पहिले कहू ने तब ने अरे से तऽ हम सब बता देब ने हम्म। अहाँ हमर राजी रहबै तऽ सब कुछ हेतै हँ एहि छोड़ासँ कथी हैत से देखै छियै घर जे छै से घर छै ई एलिवेस्टरवला घर छै देखियौ तऽ ई माल जालवला एहनमे रहब अहाँ हँ अहाँके रहैके एखन सब व्यवस्था होत अहाँके नीक घर बना देब ठीक छै गाय साइन कऽ दे देबै जलावन पर थोड़े अहाँके खाना बनबऽ देब हम हमर खाली गप अहाँ कहै बुझलियै हम जे जे कही से करब खुश रहब कथी होय वाला छै से कहू तऽ हम ओनाही तो बहुते खुश छी हमरा लगी अहाँ के कुछो काम करे के जरूरत नहीं है लेकिन अहाँके चेहरा नहि बता रहल जे अहाँ खुश छी ओकरा से हम कहली ना कि हम बहुते खुश छी उहुं।
अहाँ कतबो कहि देब हमरा हम माने वाला नहीं छी मुखिया जी अहाँ जे कहै छियै ने ओ हम समझ रहल छी बुझलियै अहाँ जे सोचै छियै ने तेहन टाइपके हम लड़की नहि छियै अहाँके हम कहि देली

अरे ओ, हमरा अच्छा, संगे मेल मिलाप करब हाँ, तऽ तो- सब कुछ भेटत हाथ कनिया उठा के बोलू मुखिया जी सुनू ने। सुनो अहाँ जे कहै छी ना उ हमर घर वाला कमाइयो के हमरा द सके बुझलियै कि कहियो नहीं? नहि देत कहि कमा लागे देते देबे करते आइ ने अरे काल सुन देबे करते हमर गप मानू छोड़ू ना हमरा अरे केना छोड़ू अहाँके कहू तऽ जे चीज हमरा पसन्द भऽ जाइ छै ओ हम छोड़ै नहि छियै ओकरा हम हासिल कऽ लै छियै चाहे जेना हेतै चाहे बंजोरी क्लास हुए चाहे जेना हुए। देखू मुखिया जी हम हल्ला कर देब हम साचे कहै छी अरे अहाँ हल्ले कऽ देबै तऽ अहाँके बुझलियै ने एहि गाँवके हम मुखिया छी हमरा के की कऽ लेत आँय आह, आबऽ दियौ हमर घर के हम सब बात कहै छी अहाँ दे अहाँ केहन छियै कहि के अहाँ सुनि लिअ अगर अहाँ अपना घरवला की गप कहि देलियै तऽ अहाँ घरवलाके रोड पर चलित गोली मारबा देबै। बुझलियै जे कहै छी से करू अहाँ चुपचाप छोड़ू हमरा
अरे मंगला आबि गेलही हाँ, एलहुँ बोलही मुखिया।
ला ला ला। यौ मुखिया जी आइ बाजार बन्द छै ने ओ आइ शुक्र छियै रौ ताहि दुआरे तऽ आइ बाजार बन्द छै एगो हाँ। चीज कर ने तू ओ जे छै काल्हि जाइ चलि जइहँ आ जे तोरा पसन्द हेतौ से लऽ लिहँ ठीक छै आ कनियाके दऽ दिहन आ जे पाइ रहतै हम दऽ देबै अखन हमरा एगो फोन आबि गेल जरूरी बुझलिही हम चलै छी की जी जी जी
कुछ कहितो छला मुखिया जी खाली कहबे टा नहीं करला हमरा जने जबरदस्ती करे छल जबरदस्ती हाँ। ओकर ई मजाल आँय जाइ छी हम पूरा गाँवमे हल्ला करि देबै ओकरा हम केस करि देबै थानामे ओकरा पकड़बा देबै नहीं नहीं सुनू अहाँ कुछो नहीं करू बुझलिए कि नहीं कहला कि वो हमरा कथी कने तोरो घर वाला के मरवा देबो आँय? अहाँ कुछो नहीं करब जे करबे से हम करबे उ छिनरवा मुखिया के हम सब छिनर पर निकाल देबे बुझलिए कि ने हाँ हाँ उ तो करवा के कुछो छै।
नहीं करब ठीक छै अहाँ जब कहै छी तऽ हम ओकरा कुछो नहि करबै लेकिन ओकरा सबक सिखेनाइ छै अहाँ ओहि के चिंता नहीं करू हम ओकरा सबक सिखेबे करबे अभी छोड़ी ई बात चलू खाना चलू, खाई चलू। छी